Avuxeni marhandziwa, ha mamukela eka nongonoko wa swa risima eka xiphemu xa vuyelerisa ku tshemba. Eka siku ra namuntlha hi na Buti Jubilee. Buti Jubilee va ta va hi byela hi ta vutomi bya vona ku va hi tiyisisa leswaku na wena u vuyeleriwa hi ku tshemba. Avuxeni no mamukela ka Munghana Lonene FM. Nona Khensa, minjhani Sis Khensa? Hi pfuke swinene hina. Vanhu vo tala swi nga endleka va mi tiva kumbe vativi n'wina va tiva tona. ngopfu kumbe va tiva ntirho lowu mi nga wu endla na tinqambi ta hina to hambanahambana mi nga hi byela hi makulele ya n'wina um a ni ta ku ni kulele uh, alande um eh, yi nga le outside of tulamahanxa ku xibabridge mm. uh, i go up in a family of seven i'm the only boy heya yeah number so, one
number five yeah yes and then um grew up with uh,

a a rhandza ku sweka muroho loko a choke was like mama ni vona u rhandza muroho ni nyika wona kasi me was doing business at school so ni xavisela eh, my my class teacher like no mama te ni ta mi nyika maketeni mara a ni la ku dya woma se va ni nyika twenty rand so every day i will do that yeah loko no givisa hi mhaka ku na hina hi vele ku hi ri seven six girls na na jaha rin'we ene na hina jaha ra ka hina i number five oh, okay. Maybe it's a duplicate. swa mabindzu swi vula ku mi kule mi ri na swona kumbexana ku ri timhaka ta ku vele munhu u fanekele a hanya ene mi swi vonile ku munhu hi ku tiyimayima ma ha ri ntsongo hi fike njhani la se jubilee a nga businessman Kumbe hi rhange hi ku tirha kumbe na khale ro vhuka a na zi na ku tirha na munhu na ku ti tirhela actually um as ni hlayile ku ni sungula ku xavisa ni xavisile throughout i mean my secondary life mm. and then after i went to college ni endla electrical engineering uh, after i got an learnership ni ya tirha tisara company vernagen ni tirhile uh, yi nga se hela contract

I will go and buy bread, xinkwa xa brown, and make sure I survive using the bread the whole week. Mm. So, a ni nga kota, a ni nga dyi nampundzu, a ni nga dyi namadyambu, a ni dyi na nhlinyana. So lucky enough, I had a friend called Mahlomula. Uh, he would come late, Hi famba hi ya nghena ka ka vona vusiku loko se va hi tibukela TV and then so I can have supper and then after I, I, I go back. So fast forward there was a before Okay. loko u- loko u u- u lahlekela hi ntirho hi mhaka ku kumbexana u ri setup u nga ngheni ka setup mara laha ka ku swi vula ku ku ve na vanhu lava nga vona swi yandza u famba kumbe u nga ha vi kona laha a wu tirha kona yes u dyondze yini ka leswi nga humelela kwalaha ka ntirho ku ri ntirho wo wa ku sungula sungula futhi ni dyondze ku a ni ri favorite ya supervisor Mm. so ni dyondze ku swi lava ni va na xivundla Mm. because supervisor a ni tshembisa permanent Mm. se a ni qoqela vanghani so hi laha swi nga wona se xihundla lexi na ha ri na xona sweswi eish nga ku va ni rhayini but ya most of the time ni ringeta ku ni va na xihundla swa swi confidential ya mi voni nkoka wa xihundla ni yes fast forward okay fast forward ku ve ku fika laha rana car wash a va ni tlhandzeni ka ka tax kurato ku tibisa na leyi loko ku langutso taxi a ku ka me um Junior Swartleman hi la ku rhamba hi la ku endla hi la hi ta tlanga ti-indigenous game tinketo and so on eh, hi ti-16 it was around march loko yona a yi vitana loko okay good that's a great idea a ku no ku ta va na meeting ya majambo hlangana na youth la tshepiso a xakuvile ndzi ni hlanganile loko fika le mithinini a va ni tivi vo ni tiva kahle ku fana muchangana va ku tshama la na swima na swinto and then va

and I grew up looking at looking up to him, listening to his music um, from a very very uh, so ni teke opportunity ya maboko mambiri since unakutana na yena na ni ringeta kuphusha ni mahlweni so ya
so ku na swo tala leswi u nga hlangana na swona hi nga si sungula la u nga kona sweswi hi ku te 2030 big family hi ta sungula kwalava mara hi nga si fika hi nga si fika laha ka 2030 a hi sunguli hi leswi kumbexani vutomi bya n'wina loko mi byi languta Ka nkarhi lowu a hi ngo siku reriya mi nga hlangana na Themba, loko mi swi languta sweswi mi nga ku yini eka vantshwa na vanhu lava va nga le ku ringeteleni, lava nga ringeta ku teka vutomi bya vona, lava swi nga va nga ringeta leswi swi tsandza, va ringeta leswi ku va na swiphiqo swa ku famberiwa hi mutswari kumbe munhu loyi u n'wi rhandzaka ku fana na leswi n'wina mi nga hlangana na swona, mi nga ku mi dyondze yini naswona hi swihi swi nga mi tiyisa ku na vona swi kota ku va tiyisa.
and kasi u na hi liya ka vuthemba i will say yi ni yi ni pfulele yi ni pfule matihlo um ku yi ni komba ku a nyiko leyi ni nga na yona va ko van'wani va yi va yi vonaka um mm. va kona va vona va ku ni nga ya somewhere siku siku rin'wana ra masiku so ku ni ta ku ka ka vantshwa um or vayingiseri um mi mi ni hanya hi xiyimo leyi mhaka ku xiyimo xin'wana na xin'wana xi yimile ka for a reason ene futhi um ku na principle leyi ni yi tirhisaka always ya ku i use what i have to get what i don't have so loko ku ri ku xiyimo xa wena swa tika tirhisa xiyimo lexi xa ku tika u kuma ku leswi nga swa ka a wu na swona i will give an example ku loko xiyimo xa me xi tika sweswi ku ni ta apulukwana ku ni ta va na interview xi tika ku ri nga na transport na na mali na na nchumu mara miehleketo ni ri na yona ni ri na fan base leyi ni nga na yo or people are believe in me mm. i have to go to them i tell them my story ku vona ni kume opportunity ya mafeni na vulavula na vanhu a ni na mali ni kombela ku mi ni pfuna so kumbe ni pfuna hi ndhawu ketleni kumbe mala swakudya ni kombela mali ya ku famba because va tiva ku goal ya me i yini nga ka chiva yini a ni tshembi ku va nga ala ku va humesa leswi va nga na swona ni pfunaka hi swona mm-hmm. Mm-hmm.
se swi na nkoka ku gongola ku kombela mm-hmm. ku kondza u fika laha u lavaka ku ya kona njhina mi ni ta gongonza la ka wena ah,
se mi sale hi malembe nkombo ntsena ku fika laha ka twenty thirty va mi vutisini malembe ndzhaku va ku u ti vona u ri kwini ka twenty twenty thirty mi lavule hi big family yes

kamanje okay ya xikwembu xi ni katekise hi a mi nga- khensiza hi nga ngoma.
mara loko mi langutini ka leswi mi nga swi vula loko mi ri loko va mi vutisa eh, 2014 2016 2016. 2016 loko va mi vutisa ku ri mi ti vona kwini in- in- loko ku ri ku fika 2030 mi vona hi ti-percentage

yeah at 80 percent within within yes se loko mi mi languta ka 30 ka ka in 22 years time mi ri mi ta va mi fikile eka leswi mi lavaka ku swi fikelela milorho ya n'wina yi ta va yi humelerile mi nga ku yini ka van'wana vana lava ka nkarhi wa sweswi wa kumbe lava nga yingisela lava kumbexana ku va nga le ku ringeteni ka nkarhi wa sweswi na ku tikomba ku tikombi nchumu Vo va le ka 10 percent kumbe 5 percent, ni n'we na ntokoto lowu mi nga na wona wa ku tsandzeka mi tlhela mi ringeta, wa ku vaviseka mi hola, ya ku languta ku ri xikongomelo xa mina hi lexi, mi ri yini ka vona ku va hi vuyisa miehleketo liya yi va ka leswi va lavaka ku swi fikelela ku nga ri swiyimo leswi va nga le ka swona.
Xa ku sungula ni ta ku a vu yi back ka drawing board ku vutisa ku i yini xi nga te xi nga ni endla ku hi sungula swilo swi endlaka um ma ni ku before sweswe ku na my mentor i tshama a ku ka mina mhaka ku ri loko u lava ku sungula a business like yi ta va humelela u nga sunguli business hi ku vona se si khensana xavisa tinguva na u lava xavisa tinguva Eh, swi nga endleka loko ku ni tsutsumele tinguva hikuva se si khensa ni xavisa tinguva swi nga endleka ni nga succeed yeah so u fanele u ta kuma problem leyi nga kona ni so ta na solution so solution leyiwa yo nga ta ku endla ku ku sustain mm. so um loko ku ri ku u le ka business and u lava ku famba emahlweni me ni ta ku sorry to say this uh, u nga ri layika government funding um